Erokamano nyikwa Ramoga Jwang', usebedo kupenjo kendo kawuono ni endi akelonu achiel kuom oganda go bende isebedo kineno kanyo endi e wang' mbui magi kinde ma bende seche moko ilimo kanyo Facebook kata bende TikTok. Kawuono ni endi bro gomba kod DJ Mida bro ng'isa ni ngima nochakore nade, osebedo kogo okenge mage kendo bende nyinge wuon mar Olevi to gi mano endi mar Opande. E, nyingi ma itiyogo Opande kae mokwongo akwongo amosi mokwongo nikech osekawo kinde malach ahinya nyaka wane rekod Eh. nyinge wuon mane opande en mane kacha chande Ah, nyinga wuon manie kipande iluonga ni gregory gregory Yeah, Gregory. Aha. winjo kisungu gregory yeah. nyinge jogo mosomo nyinge jogo yani iluongo ni dombogo Mm. gregory ngawa Gregory. kaoro ni pesa sanga dongo ni gregory ambogo Oh, Gregory Koro Ambogo. dho- dho mbogo no Eh, ambogo Ambogo. Eh, koro nyinga e gregory ambogo Eh, gregory ambogo Uh, ji ohero seche moko tich mitimo e online kata chande. Nyingi mar bende mbui chal nade? Uh, nyinga uh, iluonga ni Ombuti. Omboti. Ombuti Matata. Omboti Matata. Mm. Mani nying ma yudi godo kanyo e mbui mapiyo piyo ahinya. Mm -hmm. E jomoko oseng'eyi ka nikech e suchi. Mm -hmm. Nyiso ni Ombuti tiji mar kata bende online action nichako kanyo endi higa mane? Okay, officially makoro namwani koro mae gima adwa timo nachake uh -huh. 2020. 2020 mano higni sani dhi adek eh mago higni sani dhi adek nyaka ni chak mano ka koro officially aha ineno nitiere kaka kaka jo- jo- jok moko timo ga gimoro but part time eh part time but koro nodhi odonje koro ni mae koro e gima koro adwa timo kamano koro mano by 2020 but gini nachako way back aparo ka naja primary naja drama ginigo but ne pok akawe koro kaka tich madwa ni mondo koro atim mondo koro itim Eh, koro Inyalo- kaka sani opogore koro sani en tich Anyalo paro ni kinde moko chien kana aneni mokwongo niheroga kelo stori moko mamit mamako pach oganda ing'eni cheni bi pod itimogi nikech mano e kama nichako godo stori moko ma short to gimit ahinya kendo miyo oganda seche moko bedo gi ng'eyo mm. kuom gino ma sama one gikia mm. ok ang'eyo ni content mane nichako godo chande ma pod idhigo mbele koso sani advance nyalo timo gima ng'ato nyalo nyierogo sasa ok koro sani e, mm. atimo mo advance nikech niyudo ni ng'ato ne nyalo approachi kodwaro gimoro modwa timo yeah. koro ninyalo ni include ng'ato koro sani ok ok atime kenda dho nitiere moko manya timo kenda but koro sani ok atime kenda koro sani mm. anyalo luongo ji koro ka koro ka ka sani achopo level moro manyalo luongi ni bana jwang bi watim gimoro aluong ng'ato bi watim gimoro aluong ng'ato bi watim but choncha nadhi e mbele kamera kenda kanyo ta kulora kanyo ta awacho wegega mm -hmm. katieko mm. but koro sani uh -huh. it is better to work as a team nikech to work as a team no osamedo dhira koro ngiso ni ihero tiyo gi jiwe kanyakla eh, eh mano tijni tiri nade nikech sani higni adek nyaka bed ni iseneno berne moko richone moko eh. ngisa ni berne kapod ngisa richone chal nade ok berne en ni en gima osabedo kopidha yes Though, though podok ok en like fully mm -hmm. but as, as, as, asaneno matunda asaneno matunda ni eh nikech ing'e ni ka e tek to tek yeah. but nyaka in dibedi ng'ama tek aneno mm. ga gimoro gi dho kisungu wacho ni ni tough time mm -hmm. never last that, mm -hmm. but tough people last mm -hmm. tough time nitiere iye kae but kaponi ni ing'ade yeah. tough times pod biro bedo kamano Koro nyaka ibed a tough person. Mm, nyaka ibed ng'ama ojing'o dende. Chwiny. Koro nyaka ijing dendi maber mondo koka koro inyal ka. Kiweyo nono to ong'ari. Ero kamano anyaka nyi kora mbuga jwang. Kawuono podha go mpaka kaendi go mbuti matata. Wuod Luo man gi lony anya weche koeki mag bende miyo jonyere mbui kanyo endi. Waromo kode kawuono ni endi e piny Ugenya. Omedo mana lero ne Jay Mida ni ngimane mar bende usanii kata bende miyo ji nyiero nochako karang'o. Gin richo mage miseromo godo mapek kanya ma ka ng'ato openjore wacho ni ah Anto gine mane omako chunya matek ma tong' danyalo ng'iyo kaka ne gini otima dok er ni ng'ato chako bi e field kaendi. Ang'o mane osetimore ni marach ahinya e field kaendi? Okay, koro nitiere gige moko kaka osiepe weyi. Nikech ing'e ni gini odwaro much concentration. Kabisa. Koro wawuore ni koro ni idonjo kamoro ing'e ni nyaka indiki. Kamano. In ema ndalo ma pod in head mar gimoro amora. Yeah. Koro in ema indiko, in ema i- in e- in ema i direct, in ema i edit. Koro i- i- i- iyudo ni osiepe Weyi. Msipe wei. Nikech mana ng'ani en odich kasekate bwana ng'ani okonywa bwana. Koro ing'e ni mano mano achiel kuom gima ne lit na an owuon. Yeah. Ka koro alafu to be iyudo niya gini ok ochudi mapiyo ok ochudi seche michake na eh, ok ochudi mm. koro iyudo ni an na nitie kaka sikul nadhi mm -hmm. ature matin adhi doke but ature iture matin but koro iwinjo ka janyuol penji ni ni koro ne magi ko magi to koro na magi ang'o mitimogi magi gige mok nyal konyi but sasa mango neno to giting'o nyamo moro nyasi idoko godo ni obera in ang'e ni bro perform but in nyathini ng'eni koro Seche moko you don't or you don't understand parents yeah, yeah. but parents are never to be understood. Mm. Era ena parent. Kamano. Koro kanyo kar mzazi kanyo be en ga shida matin seche moko feel ga mane ihawa koro ka wewe gini adhi amanya manya tich moro manyalo timo. Kabisa. To be kiparo ni idwa dhi ndiki gi ng'ato ma kono ni kono ni ti idonjo sa ariyo chik iwuok sa apar otama ngang aywara gi gino ok ero kamano nyaka nyaka aneno ka yasbini seche moko itiyo go ganda moko ma bende seche moko biro mondo tim komedi mm. chunyi seche moko gombo ni ichop iti gi ng'awa man malo ka jachanda ok ang'eyo ni chunyi ose gombo mondo iti gi ng'a ok ndalo mane na grow ndalo mane adongo mane pod akia gige moko yeah. ka an atin mhm. nadwa ni mondo ati gi ng'ato kaka Sandra Dacha. Sandra Dacha nachopo ma natiyo kode, mhm. natiyo gi JK, koro ma ma koro JK wabedo osiepe. Ma mhm. koro en kapo ni adhi Nairobi nyaka watim gimoro, kapo ni obiro Kisumu nyaka watim gimoro. Mago jok mane nadwa ni mondo aradgo ng'ato kaka mzee Jalas. Yeah. Jalas naradogo I think my first year of, of usani mm. 2020 ndalo mm -hmm. ndalo covid no yeah. nadhi arado kode mm. koro an sani ok en gimoro ni I, I'm looking up to mm. anena gi gimoro ni bwana jogi kapo ni warado ni watim kaka urado kode nyalo tiyo kata kama mirado nyalo tiyo kaka in warado eh, wanyalo tiyo sani but ok ni koro ni abet ya ko morado gi ng'ane yawa ilawo mondo ichop kanyo ai sani to onge nikech a a mini ni tija ani se be isegedo ni sani ma ng'ato nyalo manyi mondo ichop eh. Openja schedule ni bwana bwana Monday itimo ang'o? Ili ni bwana Monday Aha. anyalo fix. kamano uh, mana mapiyo piyo ahinya ok ang'eyo ni seche moko iseng'isa tembe mikale ber miseneno jogo eki ma bende isetiyo godo in owuon ka sani dang' kawo kata bende pap mar iluongo ni usani makete lweti gombo nochop kanyo Ne? Nwane penyo no. ka dipo ni kawo sani kata bende komedi kete lweti sani mondo ochop e rang'iny mani higni mabiro Bas. Koro bana an anyalo kawo ji te Aha. te kata ka ne in gi giri moro Yes. kel aket ne jopiny Kamano. mondo jopiny ema oyier Mondo koro gin ma giprove. giri ma giprovi ok ni ni aneno giri moro kibiro kikitin to akawe to atiyo kode mondo adongra Kamano. koro kapo ni oket e lweta ji te tekateka ni fil ni, ni, ni mit kata kok imit iji fil ni nyalo kel Okay, aket mate. ne ji koro wa- koro wuone ni mi achung' ne kata tv moro Aha. kel Mondo giti kodi. mondo koro oketi kanyo mondo koro eh, One- One ane tijino. jopiny ema singo ni bwana ng- ng'acha ber Ng'acha ber. ng'ani ng'ani owe kodhi aus nduma Gin ma koro gipuodhi. gin ema koro gipuodhi Ka watieko nikech sama yalang'wa kaendi, jopiny nyalo yudi nang'o, jomoko man gi arus, jomoko man gi kuonde minyalo mie ji nyiero, eka ginyalo yudi ka jochandre mapiyo piyo, ahinya ka Okay. pok watieko. an uh, social media platforms gate uh -huh. iluonga ni ombuti matata yes. kitext an aduoko mm. inbox nano ayawega mm. kitext an aduoko all platforms ombuti matata except facebook facebook mm. iyuda ni matata yeah. ombuti kamano hey, eh, koro kuondego te ombuti matata kapok watieko ombuti ng'eni sani joma neno video ni ng'eny mokalo dibed ni osemak lweti Eh, eh, eh, oh, inyoni eh pora pora ni ati ati ati ati ati ni makolwere mora ni cha. Kore inyo kama penyo no. Hmm. Ngisugi. Eh. Eneno gini, ok obi kende. Eh, ng'eto nyalo kele. Odwaro ni mondo koro ni kik jok moko nena. Okay. Mondo nena kende. Watimo gik mwego fans. Ma fans. Mhm. Ana lemonu mondo kik ukos pesa mar nyiewo data. Mhm. mondo subscribe to my YouTube channel. Kamano. Alemo ne Nyasaye mondo med rito u. Mm. Ubed gi gi iluongo nango gi health. Health iluongo ni ngima. Ngima. Mm. Mochwere. Kamano. Ero kamano nyikora moga joang mano endi en achiel kuom oganda go iki mag luo mabende olimo kawuono ni ni eje emile kendo go mbaka kode onyiso kuma no chake kendo wiki mosegoyo kendo bende kama ogeno ni chieng' moro no chope. Orome chelo machielo kamano kendo chenro en Anna Juang Junior.